A, e, i, o, u. Ok, sort it out. Kai rama. Māmā nui te. Kōrero mai mō tō ingoa. Ko Arumaki, ko ia taku koroua. Ko koroua tupuna, ko tōna whakamārama ko te. Aru atu ana ki tētahi wawata i o Moemoeā. Tōmairangi he momo. Ua māturuturu, ko te whakamāramatanga i homai i tōku pāpā he tohu o te rangimārie. Ko Pae Rama tōku ingoa, pai ki te rama tuna. Ehara i te mea he ingoa tupuna, I think just they liked it and they picked it. Ka whakapoto rānei koe i tō ingoa mō tangata ki? Ko pai te mea matua. Etahi ka ki mai rama. Koi te rama o te ruma. um, eh, sorry. I've heard my name be pronounced wrong so many times that I'm kind of used to it. And then you end up just shortening, suggesting a shorter version because it's, it's actually easier to listen to. I ahau i te kura tuatahi, i hangaia ai e ahau, e ētahi o aku hoa te Nā momo ingoa karanga pēnei mo Hitters, Hitters.
Kōrero mai mō ētehi atu wheako i a koe kia tino rongo i te whakamā rānei, te aha atu rānei i a koe e tatari ana kia whakahua tētehi i tō ingoa. Ka pānuihia te role. Ka horokukū ahau i te mea ko Hea Munson, he A te te pū tuatahi o taku ingoa whānau. Nō reira ka mōhio au, ka kite au i te kanohi o te kaiako i a ia e pānui ana la. Eh, Harry Weenie, au mo mo mea katoa. I tētahi whakapōtaetanga i au e haere ana ki te atamira ki te tiki i taku tiwhikete, ka kī ia, Hi Rama. Na ko tāku, Ko wai tēnā? And guess what? Ka tū tekoteko au, tatari atu, and ko, ko te nuinga o nō tāngata saying, you know, Oh, ehara au i a Pai Rama. Ko ētahi haerenga aku ki ngā toa kawhe, ka hoko aku kawhe mā te taupānga i runga i taku wā nō reira ka rere atu taku ingoa. Ka kī te kaimahi a Coffee for Sunny, Coffee for Adam, kātahi ka kite rātou i tōku ingoa, ā, ka kī, ā, large flat white? Koirā ētahi wheako ka auau te te rangona atu ia marama i ia marama.
Ināianei ka whakatika koe i a ratou? Āe, i ia wā. Ko tōku ingoa, he ingoa tipuna, ko tapaina mai ki runga ki ahau. Mēnā e kore au e whakatika e tērā tangata ki ahau nei, he takahi i roto i runga i tērā ingoa o tērā tipuna kua tapaina mai ki ahau. He ingoa tipuna tēnei. He kaitiaki noa iho au mō tērā ingoa, nō reira, ētahi wā ka whakaaro au, oh, auē, tērā pea me matua ko Arumaki, kia mana taku ingoa.
Mēnā ka hē te whakahua o ngā ingoa ka tapa koe ki runga i a. Au tamariki, ka ha koe. Ka kino kē atu taku whakatika. Nā te mea he uri āku, waihoki nāku te ingoa. I āta whiriwhiri, koirā tētahi wheako e rangona ana e au i tēnei wā tonu, te whakaaro mō ngā ingoa o taku pēpi e whanga ana i te kōpū. He tino uaua ki te whiriwhiri i ngā ingoa. Waihoki ka whakaaro ahau ki ngā ingoa o ōku tūpuna he ingoa kawe pea māna, nō reira ka kino kē atu taku whakatika. He kōrero akiaki au ki te hunga e kawe ana i ā rātou ingoa Māori engari ka tere whakarāpopoto rātou i ā rātou ingoa. Ko te mea nui ki ahau me kaua i mate wheke. Ko te painga ki au me u ki te whakahua tika. Me tika te taki o nga ingoa Maori, nga ingoa, nga ingoa no ahurea ke, a, hakoa Maori mai, tauiwi mai. Me, me ngana, a, me u, me whakapau kaha ki te whakahua i enei ingoa. Me kaua rawa e takahi e te mana o enei, o enei ingoa.
Whakapono ki tera mana i roto i to ingoa. Kare kore kua taka mai i tētahi tipuna, i tētahi atu, i tētahi takiwā, wāhi rānei, he mana tō te ingoa, āe.